A rawl hi a tampi maw? Mah mei hi sio rawl si hih. Tumbul hna lo a cheu nih cun tumbul an ruah men le flukfis ke cu insect pawl an chuah caan maw? a chuakmi pawl kha zei ka ti hnga an nawl a cawn te insek lawhter ding kha si caah khan atu mai thla june thla july august september october te khan zei bantukin man la timi kha a um di ta chunna ka mai thla hrong chun insek pawl atu lu le than kong te bantuk pawl kha van ke chang chu mo ma bantuk a khan chun he Hi bantuk hi luli than kong a lomi maw mah bantuk kha nga nih khan hiti kan sio tikah khan luli than kong ah khan an reh le maw khan ei ti bantuk a si. Mah ti khan si vei kha mah cun atu hi atu cu cai ka rel chin ve mi maw hi ka zawn bantuk hi nga an thlahmi cu an zuatmi hna khi hmun dang an zuatmi hna si zah khan rawl an pek pengmi hna si maka hi bantuk tili an thlah tikah hin an thlahka zarhkhat in zarh thum hrawng hi cu an hmuhmi paoh in ei fawinak cun mah tikah khan a zei na hman zongah khan na sio khawh ko men hnga sanatein zarh thum hnu si lo le zarh hnihnak hrawngah khan cun tili chungah zeidah ei awk a um timi kha an theih cang caah khan a zei paoh in khan a cawlmi paoh in an ei ti lo an duhmi kha an theih cang a ka si macun mah khan rili sionak le te tili sionak timi kha um hai e mah ka pul hi cu atu macun tiva sionak zong ti um hoi maw tiva sionak rili sionak macun hi bantuk an thlahmi macun salmon ca ti bantuk khan A um tikah khan mah cu sio sio sionak ding i khan a ngeih ko cu zei zei bantuk dah kan hman lai timi kha cu a fian a si. Mah bantuk ke sio pawl hoi te a tar pawl hoi he. Oh tu pawl aman an fak ma. Aman a fak mi zong um a foi mi zong um ta chunnak a fang hlei ni ti bantuk in mo. Mo chun fang kul la fang nga ti bantuk te na zong

dollar store hnai cawkmi cu hrin cemmi kha feh lo tikah khan voi thum voi li che ah amah tin poih kho natin hi bantuk i ṭha te a tuahmi sin i kan cawkmi cu a hri an ṭemmi kha an fek mah tikah khan kan cheh i ngan in dawm voi zong ah Tahchunhnak ah hi zoh le hi atu ni ah ka siumi ah khan nga nih nga nih mah mah a hmul hi um lomi cu mu hi mah kha nga nih a van ka vei piak hi tiin a hmul chuak dih ko cu hi mah kha a dok tanak hi aa dok dih i chim duhmi cu mah ka cawkmi hi vei thang lomi si sio ṭha thang lomi. Mah tuah te mah sio tar an te favorite na ngei ma zeidan uar cem na uar cem na ngei ma. Favorite ma ma be khin te ma ka zon tili ka sio na ka hen fang thum ka sio chang ma ma bantuk ma bantuk long te hin ma cha chun ka favorite chu mi si la.

Ngasio zuam hi a man fak ngai an ti. Meheh na hmuhning zeitin dah a si? Thil tlamtling ten le zong kha man dim ten ngeih kho si ve ko na te khan. Na thil ngeihmi nai paw khi mu. Atu le tu na cawk cawk na duh a si lo ah oi khat cawk ah quality ṭha mi mu a man fak deuh mi ma kha mu na cawk lai ma ni khan a ngeih ve ti ka ruah. Cun khai leng ah khan zei lo thil hman dan zong kha thil hman zia zong kha rak thim a biapi ngai ka si cu. okay mai so man fak pe a quality thai zai po khan ko lai ti du nak po du ding po va khan lo kan as kho ve lo ma ro khan thil zo thiam le man ziam thiam le kala kan ngai ve chun a quality tha mi cho a hrok zong nuam chun a man zong nuam chun a ta zong a sai sai tlam zong kha tam pi thlin ter se cho Manfak kan timi kha zeitindah manfak kan timi tahchunhnak ah up level sia kan ngahmi khi a man he tuak khawh theng lomi khi si ve cu maw khutlai cun. Thehthiam. Manfak kan timi khi zeiman in dah kan tah timi zong khi a ngeih ve maw. Zahnih kan pekmi hi a man fak maw? Silole atu chun nitlak hika zawn i caan kan hmanmi up le vel sia kan ngeihmi hi tuah chun ah zahnih cu a fak lo ko men. Nga pathum sia cun van fak la. Nga pathum siam lo hi caan cun a man cu fak ko.